ماڊل ۽ اداڪاره آمنه الياس جو چوڻ آهي ته جيتوڻيڪ هاڻي شوبز ۾ ماضيء جي ڀيٽ ۾ بهتري اچي چڪي آهي پر ان جي باوجود هيل تائين سانوري رنگ جي ڇوڪرين کي اڄ به ناڪاري ۽ بولڊ ڪردار ڏنا ويندا آهن کين اسڪرين تي منشيات واپرائيندي ڏيکاريو ويندو آهي آمنه الياس عام طور تي ڊرامن ۽ فلمن ۾ بولڊ ۽ مضبوط ڪردار ادا ڪندي نظر ايندي آهي جڏهن ته هو شوبز ۾ رنگ ۽ خوبصورتي جي معيارن تي به کليل نموني ڳالهائيندي آهي. هوء ماضي ۾ ڪيترائي ڀيرا چئي چڪي آهي ته شوبز انڊسٽري ۾ اڄ به عورتن سان رنگ ۽ خوبصورتي جي معاملي ۾ فرق ڪيو ويندو آهي ۽ ڀوري رنگ وارين اداڪارائن کي ترجيح ڏني ويندي آهي. هڪ انٽرويو ۾ هڪ ڀيرو ٻيهر هن چيو ته هو ڄاڻي واڻي شوبز انڊسٽري کان وقفو ناهي وٺندي پر حالتون ئي اهڙيون ٿي وينديون آهن جو ماڻهن کي لڳندو آهي ته هن وقفو ورتو آهي. آمنه الياس جو چوڻ هو ته ڪجهه سال اڳ تائين سندس ڌيان رڳو ماڊلنگ تي هو ان لاء هو ڊرامن ۾ گهٽ نظر ايندي هئي پر جڏهن کيس ڊرامن جي وڌيڪ آڇ ٿيڻ لڳي ته هن ماڊلنگ تي ڌيان ڏيڻ ڇڏي ڏنو. ڏنو. هن اميد ظاهر ڪئي ته هاڻي کيس مسلسل ڊرامن ۽ فلمن جي آڇ ٿيندي رهندي ۽ هو ٻيهر ڊگهو وقفو نه وٺندي. اداڪارا چيو ته پاڪستان ۾ او ٽي ٽي پليٽ فارمز نه هجڻ سبب ملڪ ۾ انٽرنيٽ جي عدم فراهمي به آهي، جڏهن ته ڀارت ۾ ٻهراڙين تائين تيز ترين انٽرنيٽ سروسز موجود آهن، جنهن جي ڪري او ٽي ٽي پليٽ فارمز مقبول آهن. آمنه الياس پنهنجي ڪردارن جي حوالي سان دعويٰ ڪئي ته کيس اهڙن ئي مضبوط ڪردارن جي آڇ ٿيندي آهي. شوبز انڊسٽري ۾ ڪجهه اداڪارائون وڏي عمر جي عورت يا ماء جو ڪردار ادا ڪندي ڊڄنديون آهن ۽ کين پنهنجي طرفان هيروئن بڻجڻ جا پيمانا رکيل هوندا آهن ته پيرسن عورت جو روپ اختيار ڪندڙ هيروئن نٿي ٿي سگهي. شوبز ۾ رنگ ۽ خوبصورتي جي معيار تي ڳالهائيندي هن چيو ته ماضي جي ڀيٽ ۾ هاڻي شوبز انڊسٽري ۾ ان حوالي سان بهتري آئي آهي پر هاڻي به پاڪستان سميت ٻين ملڪن ۾ سانوري رنگ وارين اداڪارائن کي ناڪاري ڪردار ڏنا ويندا آهن. رنگ جي حوالي سان هاڻي به شوبز انڊسٽري ۾ عورتن سان فرق ڪيو ويندو آهي ۽ سانوري ڇوڪريء کي بولڊ ۽ ٻيا خراب ڪردار ڏنا ويندا آهن. هن چيو ته هر ڪنهن جي ذهن ۾ اها ڳالهه ويٺل آهي ته جيڪڏهن ڪنهن کي جينز پينٽ شرٽ ۾ ڏيکارڻو آهي ته ان لاء سانوري رنگ جي ڇوڪري کي چونڊيو ويندو ڇو ته اهڙين ئي ڇوڪرين کي سگريٽ پيئندي به ڏيکاريو ويندو آهي.